Ebinto bwakire bwakire, saa sita egochia koba, iga ase ito, nkagerete mbuya more, ndangere ringo young people, abanto abake abasae nabwo twanchete gokwana nabarabwo, nabwo totaete tore aye, nabwo totaete to- tobatebie ase twaeteire, ebinto twesomirie bari bono twabeire abang'ina inchi gocha. Bono igoro in fact ntarachiarenche eki nagwenerete gokwana rero, igoro mwaroche nyareso nachete live korwa nyagetari asairete kwarokia abana, nkorenge erio omwana o Gloria narenge oo na abana kadhaa, bakaira abana kadhaa igoro kwarokigwa. Migino arenge. Simba noarenge tusimba 254 okiondo ndoche ng'a noarenge impressive impressive na inche bono naigete ngatoka ororo in fact mpaka nkagora chisoda abanto banywe. Igoro egento keria kiangogeti sana in fact abana boka narocherete amabera because bana baria I didn't think ng'a mba understandeti what was happening lakini Glory nabo agenderete gontebia ng'a yaya Eeh mbamanyete ntwabatebeti lakini imagine they did it yesterday and nyereso aye bono mwana mbuya gwakorete okacha live it you might not eeh understand the impact ogotwara ase abanto ekero ensa chinde ogokora egento egesilini sana ekero nyareso baretete e video eria live nokoorokia abanto bande buna ng'aki kare nabo tware kwarokigwa naende mbaterete. naende ebing'wana biaino ebike biare koo. Mbabatebie, mbakwanete na abana baria amang'ana bagachaka kobatebia buna, buna bono bagochi koba abasacha. Egento gekogera twanyorire emechando emenge tobwate isiko aa, na abanto bakoeba ase twarure, eh, ntebie ng'a monyigwete, oh great. Yes. Young people eeh inchu gocha Doreen very good nini osotagete. Egento keria kie genda morigere rigoro I mean they tried nyagitari bare but they tried Nyarese akamachi koboria ng'a igo abasubati ng'a nki mwakora abana aba isiko omonyagitari akamokani ng'a yaya twatigire bono ko gosara abana aba iseke. Yaani ebinto ngochengi bire lakini egento getochandete mono mono mono mono mono mono mono abagusii aa more maa gose more ense engima it is forgetting where we come from. Oroche rero igo nachaga iga naende ngwechegeria in fact sana gocha facebook nakwana ekegusii buya ngokwana nge nkemanyete buya ng'a ninde omogusii inde ngo take pride. Ase eng'encho nakinete nyandoche ibere tingocha iga iga america nigochaka goteba ng'a gaki ekegusii ekegusii negekong'u sana no. buna chituko yaane eri rituko chigoro iga. Ekero nkorwa nyando gochia ibere ngochia America I was eighteen years old, nimanyete ekegusii, ekegusii nkero ntamanyeti geke geke lakini nkonya goke gokerwania inde, kwarorire? Bono abanto abange nigo tokoeba ase twarure, etokoeba ase twaiboreti korwa omogambi okorokwa Barack Obama abanto abange basigete omogambi orenge bwa ehistoriko, o Obama iga arwete iga iga America agachia korigia ase ise arwete, Obama, Omoamerika oiboire nomosongo. Abagusii babere barwete risabu bagacha iga iga Amerika, bakaiborera abana iga iga Amerika, mbanye koira abana babo barore ng'ina, mbanye koira abana babo barore ise. Abande abaibori baino bakure, bakwete more iga iga Amerika monyorerete abana amama, omogusii na omogusii gose omokenya na omokenya onde, gose omogusii onyuomete omosongo. Mama omino agokwa pi, gose richuma riakwa pi. Gose risase riaku pi, abaibori bao batanye korora abana bao, eborie, Ng'aki Obama ere arenge bw'omosongo? Inki gekogera Obama are koriina endege, achie koriging'a ng'a ise arwete, na ise iga akwete kaare oria ogocha kwebwa? Naende ekero aigete aria, tanyoreti ng'ina oiborete, ng'ina kore oiborete oiborete ise, akanyora omo a step mother, mbarenge more maa mosigete aba chi step mother chiaino, omokungu bw'enyomba ende, Obama akabwata omong'ina oria bagaikaransa, rigiya eria ebicha eria ekero asirete ebicha eria abegete, he was a young man, akagenda agaikaransa ne step mother ya ise yaani ya ise. Ee, ekamotebia igoro ya ise na ng'i- na ng'ina koro. Akaroka omong'ina oria ng'ina koro. Omong'ina o- omochie oria bw'Obama okarosiwa oborobio bogacha skuizi ore tourist centre. Mama Sarah akwete at 100 at 99 years old. Mama Sarah akabekwa endege akaretwa mpaka igaa. Intebie bono aye mama omino omoyo are. Mama Sarah bono, oria nesi- oria nomo- omo- omokungu o tata omino. Your stepmother, nkokwania ore nonya buna your stepmother, abagusii tware ebori buna intwe, intwe abanto tore ensansa. Nkorakwanie ore nonya your stepmother, nkoramotomere ore nonya ne chindagera is- your stepmother abana baye batasomete, abana baye batachieti kobo koko ko make anything out of it, nkorabatomere ore kende kwaratomere your stepmother ko gwaikire ase gete obwate ebese, obwate emeremo emiya, kefani nkoroche, young pipo nintwe taito gokwana nainwe. Don't forget where you have come from. Ekero okweba ase kwarure, ng'a inche Penina no Nyandoche ebere nduete are ase nare gotora echae, nare kobirogera chibando, nare go- ko- go- koenda etundubari, nachia koira echae etundubari, nare kogenda naende etinga, nare gotenya chinko, amatunda tari buna aya bono tokogora amatunda aya tobwate iga iga tokogenda Shoprite. Amatunda norosana tware korigia amatindo gorare kweami, a- chinkenene. Ebinto ebi bionsi pi bono inche Penny na Bongwe inye inche iga iga America chidakika nke igo ng'ebe okwebeka ekero tokweba ase toruete route naki ekogera abaibori baino bagenderete gochandeka okonyora omoibori atabwati nonya ne card ya NHIF omwana oye noare iga iga America abwate enyomba enene omwana oye noare iga iga America abange bare nonya ne chidoctor abande bare chinurse abande bare chiengineer abaibori bago bachandegete iga iga America obwate enyomba enene okoendia eLexus okoendia erange rover because kwebire ase kwarure. Naende, abaibori aba bao, imagine onye mama omino atakoboria emetienyi kianda, onye tata omino na onye orenge omonto bosa, bono abande mogoika iga mwateba ng'a tata omino nigo arenge omonto bosa, eh, tokomoakera mbuya mono ase ogwancha koba na mama omino na gosanga na mama omino na gokonyora. Naye goika bono ase gwaikire okoenda chigari echi, tokoraakera tata omino mbuya mono, tokoraakera abaamate baria bagokonyete abande na omochango mwatumetwe mogacha iga America, tokorabaakera mbuya mono. Abaria baria bagosomia chinyandoche ibere nkonya korigia abande nanye kobanyora. Tokorabarangeri kware agakera mbuya mono mh. Abaria baria bago bekanisa be nursery abanto baria bare kogokonya ekanisa bagagokinia aye aye bono kanisa yago tori go serve kanisa yago tori gokonya kende gionsi, kanisa yago tori korwa sadaka chionsi chinde chionsi lakini abang'ina mbaria baria bare kogo serve abarimu be nursery ekanisa aba aba abana abaria be ebi chiteenager chisubschool aria nyandoche ibere. Abanto baria bare kogosomia, erinde okaenda bono ase gwaikire obwate chibesa. Inki intwe gekogera abanto aba bam- ba- aba- abake abake totari koinyora ase twarure? Achia goteba source, egetuoni gegokorwa ogende echoo. Kana gwetoni kogokora ogende echoo? Iyee oo okay ee nabo nkogenda it's okay because echoo is a must omanyete echoo is a must that omonto agende it is not it's a nature tori kogenda aye esosi okay naende omanyete abanto buna inwe ninwe nkororera amabera why would you come when am talking about serious inche nomong'ina am talking about egento kere very serious. Naende nimbwate abana abanyore bakare ekegori kiao. Inki gekogera ngwetonia ng'ende echo? I'm talking something very serious and my heart goes to you. Pole sana, Nyasae tiga agokonye. Omonto omoneene kwarikire egento buna ekio. Kweba ekanisa eria kwaruete, um, kweba ase ase abanto baria bagokonyete ekero gwatagete kogenda esukuru Nairobi bagakorusia Nairobi. bagakoira Nairobi, omonto agakoira Mombasa. Enyiomo kwabwate mokao kwarigereretie okarora ng'a nare ekieni, kweba kwa- kwachaka komorigeria enchera embe. Omosacha oo okonyuomete buya iga okoigwa abasacha bakonya korera iga iga America, ng'a nachete nkarusia omosubati Kenya, nkamoira esukuru, ekero agenda esukuru agantiga. Amase ase omosacha oo okonyuomire seino omobwati kende obasomeiri abana. Naende tingoteba ng'a omosacha ago abuse erinde obe- ong'o- ong'oremereri, lakini ebinto mbire okonyora tari ng'a na omosacha oko abuse, Bono gwachire gwasoire chigurupu chinde, gose tari omokungu ore omobe. Omosacha gwachire gwasoire chigurupu chinde, bono omokaachi gogotebia ng'a torangerie mama, gaki togore chitiketi togende torore mama, togende seino ong'ire seino, ase eng'encho ore chigurupu chimbe, toko tokoinyora. Abange baito enamba enene neriya ebe tasi twarure. Inywore ng'a nkwarenge omwana ritang'ani okaba enda ya mama omino, inywore buna mwachandegete mama omino are gokora chikonda, inywore buna mwachandegete mware koenda etinga, inywore buna mware koburugera echae, inywore ebinto biria bionsi bi kware gochandeka otaraenda Nairobi, otaraenda Mombasa otaranyora chibesa eh. boka korwa ase chindoto chiao, boka korwa ase chindoto chiao ochake koinyora roots chia aase oruete, oinyore abaibori bao number one. Rora nabeke ebicha erinde iga narora omonto arosetie echoo y'abaibori, echoo omanyete kare etware gochia echoo go squat kwe kweka goikaransa, nonye bono iga at forty eight inche forty eight inde, kogenda echoo ki ngo squat na egasi enkong'u. kwairire nonya namagena ane ogende aria eduka ang'e iga elocal place, ogore amatobori, orete echwe eyagaachwa iga, eyagaachwa iga, abaibori babo baikaransa, abaibori babo mbagoika ende echoo, basinyukwa ende echoo, abaibori babo mbabwate echoo, abaibori babo mbabwate einsurance bakoenda nyagitari, abaibori babo mbabwate ebinto biria chitaya nonya nomogorera nonya nesola. You understand? Gaki boka, minto boka, beka ebinto bigokora emind, gi- rika nonye ne risaka rorige nonye ne risaka ra iga, kwarika rika ebinto gaki toebe ase okorwa. Enye tokoinyora ase okorwa, nonye na abana bao kaa togokonya. Rora bono abana ba America batosinyete iga iga ba- batosinyire iga iga America, nase ki? abange ntochieti koira chinsa tochi kobaorokia ase baruete. Ase ebinto bionsi bi ngotebia abanto ngo take pride, ingo take ngweake egekuba naigwe buya, na okoimokia abana bane mbaire mpaka gesima, ase chi first cousins chiane chire ase bamura bamwabo tata bare. Tata atoruseti gesima, agatong'ani gochia ege scheme, agatorusia escheme, agatong'ani gochia bosongo, agatorosia bosongo, agatoreta America. Inche bono penina oigwete chi step irenga naetire, naetire chi step ang'e inye. Abana aba bane baiborire aa nyagete aria ase okonyorererwa omwaye bweka. Okonyo omwana akonyorwa aye bweka obe kera egento naye chidoctor chinurse naye chioka chibwate attention, omwana oyo amenye goika aike oikire nonye na emiaka etano. Omwana oyo tanya kogenda nonye nka enyarere mama omino, tanya kogenda nonye nka enye nonye mochie na omwanya kwaagacha, lakini iga iga amerika okoe kwanyenta kwakonyora emeremo emiya. kwagora enyomba engiya, kwagora egari engiya, gwachaka kogorera abana abo ebinto, nkwanye koirani mwana oo kenyarore ase mama omino are, ase tata omino are. Egento nko take pride na ogoteba buna ng'aki, yaya ninkoirande abana bane barore ase naruete. Omonto oria ogokonyete omonto oroche ekero okorwa Kenya. Onde taiyo omanyete iga iga, kwarigerigwe omonto kwatebiwa ng'a genda, naria bagokonye. Gokorwa ororo kwamanya goteba ng'a gankorete iga, gankorete iga, gankorete iga, twa dwell on the negative, negative, negative, ntogotwara chinsa chia okonyora your roots. Omonto oria okorusetie airport, abanto abange namenyeti okobanyora isiko aba bagokorigereria buna saitani, okoira omonto oyomo kwamorageria, kwamoira driving school, kwamorigeria emeremo, kwamo drop, kwamo pick, kera egento. Na inche ebinto ebio nainche my brother nabinkorerete, tari bo? Bono ng'aki ndebe, my brother ekero agontebia, my brother Simon, ekero agontebia ng'a natagete egento, I ran, because ning'inyorete buna ng'oyete korwa airport, naigete iga iga winter, akandetera ejacket, ng'aika nyomba nkanyora orugire, agandropa esukuru nchie gokora registration, akang'ira mpaka ase ebasi akangorokia ase ebasi ere, naende my brother nabwate several family members here, kera omonto are kong'a ten dollars.

Nainwe ere buna tware kogenda bono abaare mwaroche Nyaresa akobeka abaare engaki y'abaare it was very dangerous for girls kogenda etinga lakini mama okagete ng'a nagache are mama gese agagotebia ng'a genda etinga tara bwango bwango mbokoirera abaare isiko bare abaare those days abana baria more abake bono motamaeti abaare those days eseason y'abaare moiseke tokoi tokoirerwa isiko iga aba abamura baria they will get you bakorape. Naende ekegori kiane tari bo nabaiseke bagotara botuko. Ekegori kiane emiaka yane ntware gotoka isiko botuko. Bana baiseke egesunte nkeri gokonyora ekijauri. Bana baiseke mbari kogenda ng'a bachie koira erupara because abasacha tari bono bachaka koba abakaya aywo. Buna okoira erupara buna omosacha agokoutana na igoro sana aka omosia igo ng'ai ogochia komorigia ochie komosoera ase echifu. Nomomaete egesunte ime. Bono mama iga are goteta ing'a minyoka kora bwango bwango minyoka etinga. Genda okore bwango bwango, egesunte nkebanyore nchera. Gogochia kogenda aria omogaka nonya etinga yarenge, na etinga ende yarenge bwonchari. Etinga ya omogaka gegochia koigoru, twara twaraitire epa are gochia gechauri. Naende omanye ng'a igo ntobwate omogaka nabwate egari, anga tata rende nkorengereria ng'aki nare korengereria ng'aki, kabwate egari tagocha otoe egari rimo eh. yatochiire etinga yaani ng'aki omonto agotwara egari tagotokorera kende gionsi. Aa nigo atagete emechando eria roots chiria chitosigikia erinde naintwe totware eyamu ya okogora chigari chiaito ta tari ng'a tosemeri ng'a tata atokorerete tata atokorerete iga mh. Kwaimoka ooria omogaka, okoenda omogaka igo okonya gosaba kokogenda para Erio nkorende tore ekanisa yandoche ibere twabundisirwe. Igo konya gosaba ng'a gaki rero ngoika tinyore abanto abange erinde nsierwe bwango ng'irane bwango abaisia aba bare mbatonyore aa. Abaisia baria bare kwebisoro sana ime those days tari bono abana bakwarokigwa nyagitari bairwe nyomba mwabo. Bare kwebisa aria orosana aria bwouro omochie ore okorokwa bwouro aria eh. Abaisia baria no timaeti ng'a moisibirie ng'a ebi biachete bigachi, ebiisibiri they used to harass us very badly mmh. Ebimwana ebimura ebibe sana, rinde togatomwa chisindani bakabwata bagotominyoki nkominyoka narenge ake, ki bagochia gogoikera ake kwabarutera eki batagete because ebimo ase ebiri ekero bigokobwata they will harrass you, those are the days tware gokina so ogosaba ng'a egari etagocha ebanyore, omonto atakocha abanyore mh, oroche narure aria aria naende ochibire nachire iga iga America, manye kwebagaa abanto baria abaibori bane, manye kweba abanto baria bansomete iga aria naende oche ibere. Manya koba omonto oria ondigereti I 20. Manya koba omonto oria ore ko drop esukuru o mpik. Ing'ebe omonto oria ong'irete kogora egari. Inki gekogera togocha twatwara obosaitani, twasoegwa ne endamwamu, twasoegwa na envy, tweba ase twarure. Tweba ng'a ntwakonyetwe ase egete. Mama omino na tata omino nabwo abanto abange bebete mono. Choosing amang'ana ki'ogokwana buya ekero ogokwana na abanto. Kero omonto akomenyiri kwaigure ng'a okorosirie onye Nairobi onye na Mombasa, abanto okomenya, bamanya korwa ororo bakorama, riria bagosoka korwa mwabo bakorama, abana babo abasubati bamino igo okobasomi gwako gwakonya gosomia abana babo abasubati bamino, bagokina bagocha bagosesenigwa. bakorama, bagocha bako bakonyora bono banyorire chibese, bakorama. Emiaka yaeera, abana abwo nabo bamosubati omino naba bamura omino, kwasometie, abana bayio bairi bago gwasometie. Engaki yaeera, bacha banyora ng'a kweli besa echi nchiri komin kende gionsi, why? Because nabarobwo banyora abana babo. Kero banyorire abana babo, abana babo bachaka kobachanda, bono bamanya gochaka goteba ng'ani. Naki kiarenge nyarebe atokonyerete iga, bono bachaka gosoka obosooku bwasoa because iba akoramete. Abana ba mosubati omino oroche ng'ai orikere ng'a osomie abana ba mosubati omino? Ng'ai orikere osomie abana ba ba momura omino? Momura oyio omino moyo are, mosubati oyio omino moyo are, iga ikaransete aye naye ogoita emeremo kw'abasomi. Hm, mbari gocha rinde iga bagore nonye namatunda, naende nonye mbarikiri emeremo emenene, bache batebe ng'aki, Anti mbuya mono ngwatokonyete bono obogima mbuya bore. Aa mama, mbuya mono gaki mama ase ogo- ogotokinia togaika okambogoria emetienyi kianda, mpaka bono naikire iga iga. Tata, nonye nkwarenge mokong'u ase emeremo ko naye ntata, tata mbuya mono. Oimokie abana bao obeke endego, otige ebinto biria bionsi chigari chiria obwate iga iga ebinto biria okonya gokora bichie ango okogora kera egento, obeke abana baye endege, ogende otebie ng'a mama, abana bane aba, tata abana bane aba, abanto bare iga iga America abana basinyete abana bare iga iga America, bana baria mbaka mba noroche risa eri tiga ndusie ebirori morarore, mbanya korora Kenya iga. Abande bachete One Way mbanye korora Kenya iga. Abana abange basinyete iga America na abana abaibori batari koinyora ase baruete. Abaibori bagocha baika iga iga bachaka kogamba chianti, bagamba chianko, bagamba abanto baria babakonyete, yaani bono ekero abana bare abasini ne emenwa epere pere emenwa epere pere ng'a nyarebe nyarebe nyarebe. Bono gekobaikera mwao emiaka yabo abana babo bakinire, aba bakonywa amariogo isiko aa, aba bako bakorasa abanto isiko aa, aba bagokorama. Omwana agoteba ng'a you bitch what can you tell me eh? Abana ba abagusii bono mm? Mm? Through Chief Frida ere otebire ng'a the IQ is high. Thank you Frida. Mm, Kemunto. I am telling you the, um, nche bono nomong'ina. Nche nomonto na make mistakes. Na kiekogera nde iga iga ase Facebook page eye. Abanto bacha buna omomura oyo bono omonto ochaga iga egroup eye omenye korora ochaka korika amang'ana amabe. E platform eye nki giakoretete iga iga? Why you here? Inki gekogera ore egroup eye? Onye gwachire egroup eye nobwate ekerenga, onye tobwati ekerenga igo ogwenerete orwoo gose tokorusia. Naki ekero to abanto baria bagocha batorama twaborusia because ekerenga kiago bono gocha korama abanto buna intwe abang'ina, oroche kebute egetaiyo tokobundisa abana, oroche kenyoro egetaiyo tokobundisa abana, ng'aki chifamiri chiaito chikogenderera gosareka ase eng'encho ng'onde taiyo okobundisa abana their roots. Naki igoro enyara ise agocha agacha agateba ng'a igoro ng'a, Abaisia aba bono manya iga na iga, monye konya kominyoka echirumu chia nyoko, ebinto biria they were very important, bono we are doing it in advanced way. Practice goakera abanto mbuya mono bagokonyete, practice goakera abaibori bao mbuya mono, practice goaka goakera abaiso moke na abanyoko moke baria bagokonyete, ekagera ogasuka ogaika ase kwaikire. Tigochaka koenena nebinto bi'ense chibese chiakong'aina chinsinini chinsinini tobwati asante. Nonye nabaibori iga gotomera abaibori chibese nobwate chibesa chiokogora amaruga iga otindekere eweekend lakini tobwati chibesa ogotomera abaibori bao obaagachere enyomba engiya. Abande mwagachereti abaibori enyomba engiya? Naende egento bono ki'omoerio kende, saba. Amang'ana aria tware koirwa abana abaibori mware koirwa bare kobaira ekanisa, tari ng'a ne accident bare kobaira ekanisa, ekanisa eria noo oko oko ekwebundisera koba humble, ekanisa eria noo okwebundisera gotwara discipline, ekanisa eria noo okogenda kwanyora abanto bago serve community service. Bono togochaka eprogramu ng'a ng'aki, covid yachire gaki, abaibori bakure, Inchuo amo toche abanto aba mori iga iga America tochange chibese tosomie abana chintakana intwe ntwabwate mama na tata oroche mama akandusia tata mama na tata bakandusia egesima bakandeta eskimu bakandeta bosongo nkari nigo endege gocha ebasi gocha Nairobi nkaretwa mpaka America manya inche bono ndi omwana omosini at nineteen years old ebinto ebi bionsi bingokorerwa nabaibori bane. Abana aba be chintaka na bakogera tore ase egroup eye, inki gekogera motari gwancha minto na tobe abanto nonye ne emia tobekane amo tosomie entakana eyemo eyemo ng'ina akwete, entakana eyemo eyemo tobeke chintakana esukuru tochi tochikonye because you know what bana aba mbabwati ng'ina na ise bagocha kobatebia buna tware gotebia ng'aki tochi koiyororwa igaa aria gesunte abasacha bache bakonyore bakoe omosigo, tobasa koenda konya gotaya aye genda ekanisa. Ekanisa eye bono totage totageti kogenda abanto mwa mwakinitigwe ekanisa mwamanya gocha iga iga America mwaire emeremo rituko ri'ekanisa tokoenda ase emeremo omonyene oyo okorigete emeremo eye emeremo eye ase neya abande buna America mbore nobo slave tochete iga iga America togotebia abanto emeremo yao ng'a yaya Monday Saturday tindi gokora emeremo Sunday tindi gokora emeremo inki gekogera ogwekora obo slave iga iga America America eye twachete. Inche nachete 28 years ago nkanyora ere built. Okaete ng'a naye omogusii korwa risabu korwa nyanduche ibere ogocha gocha okore emeremo every Saturday toire abana baye ekanisa, okore emeremo every Sunday toire abana baye ekanisa ng'a naye ogocha koagacha America. America eye nonyeagacha no nonyare goikera ne noikere ase abanto aba ba bachagete koagacha 200 years ago babwate chibesa. Aye bono okaete ng'a if you don't call a, if you don't take a job otari gokora Saturday gose otari gokora Sunday ng'a the job is going to lose a lot. The job doesn't care. Emeremo eye is owned by somebody. Buna ase ngokora is a government job. E, ba- baestablishetie ase eye 1914. Abanto baria baigorete egento eke 1914 bakure, bakabeka chisaini chionsi iga iga, bakagacha amagacho iga iga. bakure bonsi pi. Omonto oria bono omiseti ki family yaye ng'a aye ne chida bakonya gokora chi nursing home, aye ne chi chida bokonya gokora nyagitari, aye ne chida bore warehouse, aye ne chida bore truck driving, aye ne chida bore aa timaeti ase okare gokora chida bo chiao, chida bo chida bo igaa America. Ense eye twachete tokanyora ki? ke- ke- ke- kere built tobwati chinsa okoirera abana ba ekanisa erinde banare goaka mbuya mono erinde banare ko- ko- konyorigwa ng'a in the beginning god there was god origere nonye na chistori chia ebible chistori chia ebible chiria nachi chigokoremia kwanyora hope gwa- kwaba omonto Kware ase Better Choices, onye tokogenda ekanisa, onye togosoma ebuku, onye togosoma nonye ne ebitabu, you cannot get wisdom. Wisdom just doesn't come from trees. Wisdom tori gochi konyora ase okogenda na gwachi konywa amarwa na abasacha bande. Wisdom togochi konyora ase okogenda gwachi konyo- goikaransa na aba- abasubati bande konya ko- ko gossip. Wisdom iga egocha ase ekanisa, naki gekogera nache iga iga, Inde organic, iga nyando chia ibere make up njare ngororo, naende bono iga nari narenge complete. Abasubati bono bachire bachire chinse chinde babekire chi make up notaka komorora buna arenge original tokomomanya. Make up obegete kabisa, amaguta aya bakoru bakorusia West Africa, eh, amaguta aya akorokwa shea butter bakorusia are are amaya nachoro totageti kobeka mh.

nere ondusetie all those stages. Lakini na tata nere ng'a omo- ng'a otongete tata gese Nyasaye, Nyasaye nere okoraboka buna e- buna e- buna o- m- ntaraikera egari, inkoraboka nabe ng'a Nyasaye naende nabokire ere rero tinkoeti kei moyo onde. Nyasaye one, mbuya mono ase okong'a obogima. Namanya gochaka gwokia egasi, eye ne egasi mbwate, nachaka ko practice gratitude kera rituko, eye ne egasi mbwate, eye ne ebi nebichiko mbwate, eye ne egari mbwate.

Mama omino bagoteba ng'a mama naba kera omomama. Mama omino oroche naba edrunkard, naba ealcoholic, naba aganchete abana bande bamino gokobua. Mama omino kende gionsi are, nine months oraire mwaye rent free tagochageti, agakogonkia. Na tata omino gwancha gosanga na mama omino erinde onyorwe. That is a gift nonye bono ebinto ebi kobwete ebinto ebi binde bionsi okacha into existence you can only understand that through having the fear of God knowing ng'a onye tari Nyasaye eh, onye tari Nyasaye ochete ko- ko- koreta abaibori aba baito tata nere nabwate tata omwabo na tata omwabo nabwate tata omwabo ontigere agatigera agatigera onde let us learn to be grateful.

kwamanya gochaka korora abande bakomaga amagang'a ang'e yaani bono bachaka ko understand gose na barabwo bara bacha baretwa bamenyia omonto. Abande baria bare abaremu pi nabo bagocha bagotebia ng'a my God thank you for hosting me mbare enga moremo aye omonto akobete ako hosteti abanto mbare enga nabekire mwane one otari gokwana gakong'anya amonge buna saitani. Omonto agokohosia okorusia korwa eairport gakong'anya korumwa ogange omobisa oo, mama omino oria okobogongetie orobere emetienyi agakoboria emetienyi kianda, tata omino oria anyuomete mama omino aka ekagera mama omino agakoiborwa mh remember where you have come from tiga gocha iga iga America tiga koenda Nairobi tiga koenda Mombasa omanye gochia koba mwacha mila eh, onye kore iga iga America I am challenging you again kobwata abaibori bao bare moyo.

Igo tumia family leave, onye ne enyomba obwate enene one, onye ne chigari obwate one, one, onye na amarwa okonywa, kei, keyie ebinto ebinge ebinge oimokie abana bao, mama omino atarakwarora abana bao iga, abande m- you, today your mother could be dying tomorrow, your mother could be dying next week, your mother can die any time, your father can die any time, tanya korora abana bao. Lakini nobwate emeremo iga igo ogwakanwa 100,000. Nobwate emeremo iga igo o- o- ogwakanwa 200,000. Nobwate emere- enyomba iga iga four bedroom, kera omwana abwate enyomba yaye. Abana okobagorera chidesigner, um, ab- chibesa investment okorete Nairobi chibuilding obwate ama- amaremo sioki mao, um.

Bamoteebie ng'a, Huawii, intwe bono tobwate free opportunities okoimokia abana bao, obaire mpaka seino, obaire nyandoche ibere obatebie obaorokie buna kware gotora echae, obaorokie etibu, eh, oorokie abana bao ng'a kware kogenda etinga, oorokie abana bao buna kware korigia chinkenene, oorokie abana bao buna kware konyora abakato korwa omote igoro, oorokie abana bao buna mware kogoma onye moragache nyomba, oorokie abana bao buna estruggle yarenge. Eh, abana aba nebakorigereria bakuming'a what? Ng'a okabere ao obogima bwao it is like a tourist s- eh, a tour- chi tourist. When you take your children to where you came from, it's going to be like a tourist resort. Iro konye toragacha seino. Abana bao bagocha gokumia, naende abana abo tabakorereti iga iga ngocha gokobera bare ebibago.